Fahrah nun kawng ziaktu zama ralte bung ngana zan tir a ni lem lo bawk a, Thuamliana chuan a thianpa Rama chu Hawpuia a sawm ta a, Rama chuan Nia maw le? Mahse hei i lak loh luat tuk avangin ka huamhma phah ve dawn ta nih hi. Thiante lak lo lutuk pawh a lo tuar ve theih tak tak a nih dawn hi, tih pahin a la nui ham ham a. Chutah Thangpuii te nen an inmang tha hnu chuan Thuamliana leh Rama chuan in leng dang te chu an ṭin san ta a. An haw kawngah chuan Thuamliana chuan, Rama, Nichina ka sawi kha a awmzia i hriatthiam ka ring. Ka thin a rim khawp mai. Ka bialnua tana ka lo hual rilruk deuh. Sangtei kha, Lalthansanga'n ka kawp e a ti vel a nih chu. An kawp hak a ni lo em ai. Keiman ka nei dawn. Vawi inah lo fiah la. Thian dangte titi ka hriat dan atang chuan an inngaizawng nghet hle niin an sawi ru sar sar hlawm a. Tak tak anih chu ka ring lova, mahse hmeichhia hi an mawl khawp a, chutiang Lalthansanga te mai mai, sorkar hnathawk pawh awm hlei lo chhungkua pawh sawh an lo duh ve reng mai thei bawk a, tin, Lalthansanga sawn a lo bum pawh a ni ve thei tho bawk. Chuvangin lo fiah la, naktuk zanah kan ngaihtuah leh dawn nia. Lalthansanga'n a chang tur a ni lo hrim hrim, a han ti a. Rama chuan, Chutianga ka lo dawp chhuak vel dawn a nih chuan a dawp huaina tur a senchi a um khat a ngai ang aw, tih pahin a nui leh ham ham a. Thuamliana chuan, Um khat em em chuan dawp tur i awm lovang tih ka hlau tlat. Um chan ve tawk ang. Ti rawh, um chan ve lek chu zan ina in ila. naktuk zanah a chanve dang kan in leh dawn nia, ka duh ve tho lawm, a ti a. In tur chuan an peng leh ta a. Thuamliana leh Ramate pahnih zu in zo rawn chho leh lam chu an rui hle tawh mai a. Thuamliana lah thinrim lungpuam avanga in a ni bawk a, a thinrimna a sosang telh telh mai a. Kawt laiah mawi lo tak takin a au vel ta mai a. Sangtei pa lawmna lamah phei leh a rawt deuh reng mai a, mahse a phei chuan buaina a siam ngei ngei dawn a ni tih Ramana hmuh chian avangin a nuhpui lo tlat mai thung a. Reife an inhnial dun hnuah chuan thinrim takin an inkai huaw dun leh ta a. Sangtei te in lamah thung chuan an hlim tlang hlawm hle a, Sangtei te thian ho chuan Parthi, Lehkha mawi hian an siam a, chung chu lawmpui nan tiin Sangteite unau chu an awrh tir a. Pathian hnenah lawmthu sawi tawngtaina te neiin urhsun takin an thian za ho chuan hun serh te an hmang a. Hetiang chhung zawng hian Sangtei nu Pi Chhawngi leh Pu Ngurate nupa chuan an ṭawihawm reng bawk a. Hun serh te an hman zawh chuan Pu Ngura chuan, Khawnge, ei leh in lam kha zawng naupang ho ka han kian ang che u. Keini chu chhun lamah kan ei puar hle tawh a, nangni zawng in lo ei puar ngam lo avangin zan lamah chhunzawm te in lo rawt a ni awm si a, puar takin ei hlawm tawh rawh u khai. Hei puiting vek in ni tawh a, zu rui buai reng reng in awm lova in fel hle mai. Fel taka khawsak na hian dinhmun tha ah min hlang chhuak nge nge thin a nia, a ti a. Chutah mu tura pindan lama a phei pah chuan Pungur a vek chuan, Zualte, bengchheng lutukin awm lo ula, hei zan reh lam hi thawmte a ring duh deuh a, thenawm khawvengte tan kan hnawksak hma viau a nia, infimkhur deuh dawn nia a han ti zauh a, mu turin a lut ta a. Chutia Pungura te mu tura an luh fel chiah chuan Zualte chuan zawi sap hian, Le! Tunah chuan ka thu ber ta. Mahse bengchhin lutuk loh tur a nia aw. Tih pahin a han nui san san a. Sangtei thiannu Mahchan hi chuan Kei a dawt tu? A lo ti var a. An nui ta ham ham a. An fatu lam ten an peih ta bawk a, an arsa kan chu an chhawp chhuak a. Hlim takin an inbarh ta hawng hawng hlawm a. An hlim chu an nui bawk bawk a, nuam an ti tak zet a ni. Hetianga thian thenkhatte eng dang mah ngaihtuah vak lem lova an lo hlim bawrh bawrh lai chuan rilru nei ran chung chuan Mathana chuan, Kei chu min hre thiam ula, Rimawi ngaina ngang hi ka ni bawk a, Rimawi bulah ka va ei ange, ngaih loh lamah in ngaih loh hram ka beisei. Tih pahin arsa plate leh thingpui chu a chawi a, tap bulah chuan a insawn phei ta a. Mahchani chuan awmze nei tak hian, Sakte, nang tlawm ngai thei deuhvah Mathana saw a mal riau mai, a lo khawl lutuk ange, va ti tipui deuh teh. Tih pahin arsa plate khat leh thingpui chu a va pe leh nghal a. Mathana bulah thu tur chuan a tir phei ve nghal bawk a. Sangte chuan fiam thu hian, Naupang lutuk hi chu a buaithlak a ni tiraw? Ho te teah hian an khua hi a har em em zel mai a, tih pah chuan a nui phei sen sen a. Sangte lo phei chu Martha-na chuan thutak deuha lo en hian, Sangte! Ho te te ah hian ka lung a leng ngai lo asin. Ka khuahar ah ka lung a len tawh hi chuan a lo ho lo deuh zel asin, a han ti a. A sawi chhun zawm zel a. Tunah pawh hian i ngai ho viau mai thei. Mahse kei chuan loh theih lo avanga ka kalsan tur che hi ka hria a. Chumi ka ngaihtuah chuan ka khuahar tak zet a ni. Ka hmangaih bawk si che a, a han ti a. Chu veleh Sangte chuan chiang zeta Mathan a hmel en pah chuan, Chu u Mathan, engemaw chhuan lam siamin min then i tum tihna a mi a? tiin ṭa aw ṭiau chung chuan a han zawt a. Mathana chuan. I hre thiam lo a ni Sangte, ka kalsan dawn se ka tih hian i laka ka hmangaihna rinawm tak ka hlan tawh kha ka suat leh in ka hmangaihna hian a kiansan dawn se tihna lam a ni lo. Engtik lai mah hian ka hmangaihna hi suat leh duhna thinlung ka pu ngai lo. Pu pawh ni ila ka thei tawh lo tih ka hrilh nawn duh a che. Ka hmangaihna che leh i mi hmangaihna chu dah thain chu kan inhmangaihna chu mawi taka a lo par chhuah a. Mite tana nun entawn tlak kan din theih nan hmasualna rah bi kan rah hi a pawimawh si a. Chu hmasualna rah bi kan rah dawn chuan hreawm kan tawrh hmasak a ngai si a. Chu hreawm kan tawrh tura chu mahni maia tawrh tur chu ni se ka tuar thiam a. Mahse chu hreawmna chuan a rawn tuam tel ve dawn tlat avang che in i tawrh tur ka ngaihtuah chuan i tuar ve tur kher hi pawi ka ti a. Ka nun hi a ngui phah thin a ni. Mite ngaihah haute angin lang mahse kei ka tan thil huphurh awm ber a tling si a. Chu chu ka chhungten tun kum lo thar turah hi chuan phai lama college kal turin min ti a, chu chu ka ngaihtuah vang vang hian nakin zela kan tan a tha tur niin ka hre si a. Mahse ka lo kal bo chuan tun ka dinhmun atanga thlir chuan ka hmangaih em che avang hian lunglena na men lo ka hmachhawn dawn a ni tih ka inhre reng mai si a. Chubakah chutianga lunglen retheihna nasa tak Nangvang a tuar a, i tan rinawmna ka lo vawn tlat lai hian ka duh ber leh ka hmangaih ber ka leh ka zir chhan nang hian kan in hmangaihna thutiam rinawmna kha i lo vawng him zo lo vang tih hi ka hlau tak zet a ni. Chumi rual chuan mi hausa leh khawsa thei zawk, sum leh pai ngah zawk tam tak ten an rawn beisei ngei chiah ang a. Chutah i chhungte'n i duh vang reng pawh ni lovin an nawr liam ang che tih hi ka hlau tak zet a ni. I hmel ka en a, i nung chang ka han thlir hian keimah anga buai hi an tam dawn a ni tih hi ka hre chiang si a. Chuvang chuan kal bo pawh hi ka huphurh tak zet a ni. Tih pah chuan Sangtei chu a kutah vuan a, a kun ngawih ngawih mai a. Sangtei chuan, Uma Than, Ka tan hian i hlu tak zet a ni. Ka chunga i thatna leh i mi hmangaihna zo zai hi chhan leh dan ka thiam lo. A hlutna ang leh ka lawmna pawh ka sawi chhuak thiam si lo va. Khawngaihin min hrethiam ang che, a han ti zawi raih a. Zawite hian a inhnit hlap hlap a. Mathana chuan, I hrethiam lo em ni Sangte? Ka kal lo mai dawn em ni? Insum teh, nula puitling, Then leh rual te zah i nih kha i hai ta em ni? Ka thian te sawn an rawn hmu fuh hlauh ang che. Tiin Sangtei chu a kuah a. Sangtei chuan, Ka tih pal a ni u Mathan. Hriat chu ka hre thiam a. Mahse ka ngai ve lutuk tur che hi hreawm ka ti a ni, a han ti a. Chutah chiang zeta en chung hian Uma Than, i hruamna thlentu ka ni ang tih hi ka hlau tak zet a ni. Ka unaupa, ka nu Taneih chhun ka ngaih em em. Zualtea ka hmangaih a, ka thlahlel bawk a, ani pawh phai lamah doctor zir turin a kal dawn a. Ka u naupa kal bo turin ka thinlung a dehna chu nang kal bo tura ka ngaihna che. Ka tuarna chu nasa fe in a sang zawk dawn lovem ni? Mahse ka thlak hlelh leh ngaih em che avang ringawt a kan tan a tha tur i tan leh in inchhungkhur tana thil tha tur i pumpilh erawh chu ka phal hauh lo thung. Eng pawh ni se i kal anih pawhin khawngaih takin khawiah pawh rinawmna nen i kal zel ka beisei in Ka ngen tak meuh che a ni. Mahse hlauhthawn tam tak erawh ka nei lo thei dawn lo a nih hi. Ka kiangah iawm dawn tawh si lo avangin a han ti a. Sangtei in mathar a kal bo tura a ngaih avanga a bianga mittui luang ngiai ngiai chu mathara chuan dim te a hruak pah chuan a lamah a pawt phei a, a kuah a. Mathara chuan Sangtei chu thlahlel tih hriat tak hian a pawm vawng vawng a, hun leh ni te lo ral zel chuan Mathana leh Sangtei te in then ni tur pawh a rawn hnaih tir ta telh telh bawk a, Sangtei u, Zualtea pawh doctor zir tur chuan phai lamah a liam thla tawh a, Mathana pawh a zirna tur thil engkim tih fel a ni tawh a, Shillonga a pa ten college tha zawkah nge nge hian kal sela, nakin zel atan pawh a tha zawk ngai e. Harsat leh kan harsat pui deuh mai anga an tih avangin Shillonga college kal tur chuan a rilrua siam fel hle tawh mai a. Sangte-i a hmangaihna erawh chu sawhsawn rual lovin a nghet em em mai bawk a. Chu hmangaihna par hlim taka a chenlai a. Tuma hriat ve ngai loh mikhual chanchanga chi dek a vai rama han khawsak chu a huphurh em em mai a. Mahse, mipa ka ni lawm, puitlin ka zir ve tur a ni, tih rilru pu chungin theih tawp a, a harsatna leh lunglenna te chu hneh a tum hram hram thin a. Sangtei han kalsan chu hre awm ti hle mahse, a tumruhna avang leh Nakinah an pahnih atan pawha thil tha zawk ni tura a ngaih tlat avangin a hreawm tihna pawh chu a ngai pawimawh duh lo lui tlat a. Thla hial a lo vei leh hnuah chuan Mathana pawh college lut tur chuan a kal a lo hun ta a. A tuktuk leh Zirtuapnia chuan kal mai a tum takah chuan a then leh rual tha te chu inthlahna an tiin Thianzahauha Intihhlimna an inah chuan a neihpui a, hlim takin hun an hmang a. Mahse, Martha-na ber mai chuan a rilruah chuan nuam lo tih rukna a nei tlat mai a. A ngaihṭha lo chu a hmelah ti lang palhin, a ṭhiante chuan an hria ang tih hi a hlau em em a. Hlim taka awm ve hram tumin a rilru han pek ve ngial pawhin a rilrua ngaihṭhat lohna chu. Engvang tak nge tih reng a hre thei si lo va, engvanga ngaihṭha lo nge a nih tih te a han inthlir let pawn a hre thei hauh lo mai. Mahse a rilru a hlim thei hlawl lo mai bawk si. Sangte chu han ringhlel ngawt dawn se, rinhlel awm tur rengin a hmu bawk si lo. A hmangaih ber Sangte nena an inkarah boruak ṭha lo, lo thleng tur chu eng emaw ti taka hriatrukna neiin, nuam reng a ti thei hauh lo mai a ni. Sangteite thian dun rawn thlen pawh a hun tawh teh reng nen, Mathara ngaihthat lohna nem nghet tur tingin rawn thlen tih ni reng an nei ta mang si lo va. Mathara chuan a ruk tengin a thianpa kawm ngaih ber Hriatpuia hnenah chuan, Hriata, Sangteite hi engvang a rawn lang lo nge niang leh aw hei zan a rei lam a ni dawn tawh si a, kan inhmuh kha chuan kan rawn kal ngei ngei ang tih khan min hrilh si a, an va rawn lang lo ve? Boruak tha lo lam deuh te hi a thleng em maw ni le aw? Nge harsatna dang an tawk leh thut zawk? An in a hla lo bawk a, min lo va ngaihtuah sak mai teh a, an rawn kal dawn lo a nih pawhin thuchiang rawn hriat tum hram ang che aw. A han ti a, Hriata chuan fiam thawti tak deuh hian, Ni e, thiante, di tel lova lungphu chawla in fam dawn ai chuan hmelza tam dan pawh ni se kan thlawk chhuak mai ta lawng. Tih pah chuan a jacket chu a ha mawlh mawlh a, a nui vur vur a. Thiante dang hriat loh chuan Sangtei te va lam tur chuan a chhuak ta a. Hriata chu darkar chanve vel hnuah chuan amah chauh hian a rawn kir leh a. Marthan-a hnenah chuan beidawn hmel takin, Marthan, ka hriatthiam phak loh thil a thleng ta. A mak kher mai. Sangtiti inah chuan ka va kal a, pi chhungi chauh a lo awm a. Khawngin Sangtiti hi? tiin ka han zawt a. Pi chhungi chuan, Aw. In thian pama thana in thlah dawn a ni lawm ni? Chutah chuan kan kal dawn a nia a ti a, min dil a, va kal rawh u, mahse rawn haw hmai in tum dawn nia ka ti a, an rawn kal ta angah ka ngai mai asin, an la rawn thleng na nge? a lo ti a, kei chuan eng danga chhang lo chuan tute nen nge an rawn kal a ka ti a, ani chuan Hmachhanin a rawn sawm a, a insiam laiin. Thuamliana leh Rama an rawn lut a, Sangte hi awm em? Mathana kan thlah dawn a, rawn sawm rawh u min ti a, kan rawn sawm dawn a, an rawn ti a. Sangte te chuan, Lo va kal rawh u, kan hman veleh kan rawn zui ang che aw, an ti a. Mahse, thuam liana te pahnih chuan kan hmanhmawh lem lo. Kan lo nghak dawn che u nia an ti tlat a, an nghak lui a. Chutia an nghah tak tlatah chuan anni pawhin kal rual loh chu mawi lo an ti deuh aniang. An chhuak rual ta nih kha. Zu rim te an nam deuh thur thur mai lehnghal a. Ka ngaihtuah ru khawp reng a ni. Ka hlauh ang ngei ngei a nih chu. A va zia lo em aw. Khawiah tak ka lang maw? Tiin min lo chhang a, ka beidawng chu ka rawn kir leh ta vang vang ringawt mai a nih hi, a han ti a. Mathana mitmeng chu hmuh theihin a danglam nghal a, a thinrim lutuk chu a ṭial chhuak lo chauh hi a ni a. Mathana chuan thinrim avanga aw khur deuh lek lek hian. Tu mi dang kan awm lo bawk a, ṭhian inkawm ngaih tak tak hlir kan ni a, kan inhriat thiam tlan ka beisei. Zan in hian ka chhuah a ngai tlat mai. Min lo hrethiam dawn nia u, a tih pah chuan a jacket a ha a, kal mai tum hian a in her a. Mahse chutih lai tak chuan a thian pakhat Rinsanga, Aresa chuan, Mathan, eng thil nge thleng a? Eng vanga ka hriat lova harsatna nei ngei i nih? Hriatpuii, enge awmzia han sawi fiah teh? Tih pah chuan Mathana kal mai tur chu a dang a. Chutah hriatpuia chuan an hriat theih theuh tur chuan heti hian thil awmzia a han sawi fiah ta a, Naktuk ah Mathana hian Shillong min pansan a tum avangin zan in hian amah thlahna kan nei a ni a, hetah hian a thiannu a tel ngei turah kan beisei vek a, Sangtei pawhin rawn tel ve ngei a tum thu min hrilh a. Chumi remchang Denchen chuan rawn kal tur Thruamliana leh Raman Mathana tirh anga insawin Sangtei nuan tih der a, Sang tihte thian dun chu an bum chhuak ta a, zu rawi chungin an kal bawk pui ta a ni. Heta rawn kal tura insawin an kal bawk pui ta tihna a nih chu. Chuvang chuan kan zawn chhuah hi thiante mawhphurhna liau liau a ni tih kan hriat a pawimawh. Chuvang chuan zan in hian Mathana amah chauh va kal lovin kan zah hian kan chhuah tlan a tul zawkin ka hria, tiin thil awmzia chu a han sawi a. Chu veleh Rinsanga chu thinrima insehruh chung chuan a dik chiah a tha, Kan kal ang, kan kal nghal tur a ni, a ti a, an chhuak ta nghal a. A hnungah Mathane leh Hriatpuia leh a thian dang pahnih te chuan an zui ve nghal a. Zan dar suam leh a chanh ve vel a ni tawh a, Sangdeite thian dun chu haw tih reng reng a awm thei ta lo mai. A nu mang ang chu mut pawh a mu thei tawh lo va. Pungura hnenah chuan a han hrilh a, Pungura lah chuan, Ah, a nawn haw ve mai ang chu. Dasawm pakhat vel thleng han ngaichang leh rih phawt mai ila. Chuta an lo la haw lo a nih chuan a zawng thlithlai turin ka va chhuak ang e. chu ti lo zawng. Hote ah hian kan inti mual pho mai palang, a ti a. Dik tak chuan ani pawh a mang ang ru ve hle tawh mai a. Dar sawm pakhat a lo ri dawn hnai ta der mai. Pungura pawh chuan, Khaw nge, kan thli thlai tak ngial ange. Chu ti lo zawng a ni em em tawh love. Ti chung chuan a insiam mawlh mawlh a. A insiam zo tep tawh tih ah chuan kawt lai a hmeichhe in hni hlawp hlawp thawm a hre ta a. En fel tur a a kal dawn chiah chuan thawmhnaw tet hnuang leh ban vel a thisen kai hniang chung chuan Sangtei chu a rawn tap lut hawm hawm mai a. Chu veleh Pungura chuan a lo dawm a, Enga ti nge Sangte? tia a zawh pah chuan thutthlengah a mut tir nghal a. Pima Hmingi leh Sangtei i nu chu mang ang meng phar tak chung chuan, Eng a ti nge Sangte? Tunge tiang hian ti che. Tah aw tau chuan an zawt nghal mawlh mawlh a. Chutih lai chuan Pungura chuan Police a lo phone mek bawk a. Sangtei nu nen chuan Sangtei chu han tih fai a, a hmai te han phih harh tir leh a bana thisen kai te sil fai tur chuan tun thawh an lo tum mek a. Chutih lai tak chuan Pungura chuan, Ka u, Lo la sil fai teh suh u. Hetia a awm lai hi Police te an rawn hmu ve phawt teh se. Ka kau mek a. Kan rawn kal nghal ang an ti a. I lo ngaichang lawk teh ang u. A han ti a. Reilo te hnuah chuan an kawtah Police motor rawn in hung dawt ri leh. Police te rawn kal ri chak chak chu an hre zui nghal a. Police te an rawn luh veleh chuan Pungawra chuan din pahin a pawi ngawt mai. Hei a zana zanin kan lo ti buai ta cheu a, min hrethiam dawn nia, a han ti sawk sawk a. Police zinga a hotu ber, Pu Lianzama OC chuan, E khai, enge ni a? tih pah chuan Sangtei lam chu a pan phei nghal a. Sangtei hnên aṭanga thu pawimawh, buaina thlen dan zawng zawng an hriat hnuah thil pawimawh dangte an chhinchhiah fel hnu chuan hmanhmawh takin Pu Lianzama chuan, Pungur a nih leh thil pawimawh kan record fel bawk a, Sangte chu tifai tawh rawh u. Keini pawh thuam lian ati pahnih man tur chuan kan han chhuak nghal enge? tih pa chuan a chhuak ta nghal a. A hote chuan a hnungah an zui nghal ṭak ṭak bawk a, Sangte chu an tifai a. A dinglam kiu bul chu a inrin kak raih a. Chuta ṭang chuan thisen tlem tete chu a la rawn chhuak ngiai ngiai a. A pem laiah te chuan damdawite an hnawih hnuah an tuam a, an mut hahchawlh tir ta a. Sangtei chu mut pawh a la muhil hman lo vang tih ah chuan Mathan a ti ṭhian za ho. Ṭhuamliana te zawng beidawng lo haw lam chuan Sangtei i a lo haw tawh nge haw lo tih han enthlir thlai tur te chu An rawn pen ṭak ṭak a, an beisei loh tak a, Sangtei te in lo la eng an hmuh chuan eng nge thil awm zia zawt fiah tur chuan an lo lut ve nghal a, Pi Chungi chu Sangtei bulah a lo la ṭhu a, Sangtei sam chu a lo chul hauh hauh a, Pungura te nupa pawh an lo la meng bawk a. Chutia ma Thalete thian zaho an rawn lan takah chuan thil awmzia sawi tlang turin an thu khawm hlawm a. Ma Thala chuan Sangte-i a han hmuh chuan a insum zo lo lek lek mai a. Sangte-i thu a zawh dawn lai chiah chuan RS-a chuan, Enge thil awmzia hi? A bul atanga hriat ve ka chak hle mai. A han tih pah chuan Pi Chhungi chu a han en bik a. Pi Chhungi chuan, A pawi tak tak a ni. Hei kan mualpho chu a ni ta mai si a, keima thiam lo a ni. Mathana thlah tura insawiin an rawn sawm a ni a. Mathana te in ber kher chu ni lo se chuan phal pawh kan phal lo tur a ni a. Chutia thiante kal bo tur in thlah chu tiin a thiannu nen an ni bawk a. Kan ti a, ngaihṭha takin kan rawn kaltir a ni a. Hetiang em a rilru chhia hi ṭhuamliana te hian kan chungah an puang tih reng ka hre ngai lo. Min lo hmusit hle in ka hria, a han ti a. Chutih lai chuan Sangtei chuan ngawi rengin Martha-na chu a lo en kiau a. A zak leh pawi ti lutuk chu a mittui chu a biangah a luang ngiai ngiai bawk a. Pi chhungi vek chuan, Aa, Thil thlen dan hi kim chang pawh kan la hre bik lo. Amah Sangtei pawh hei na lutuk a ni lem lo bawk a, amah nge hian han sawi teh se, a ti a. Sangtei chu a han thu a, Ni e, ka rilru tih mai loh chu na dang ka nei hleinem. Mahsela a zahthlak em mai a, sawi pawh ka sawi fiah thiam dawn em maw ni? a han ti a. A meng reng reng chu pawi tihna leh inchhirna avangin a meng kun lap mai a. Sangtei chuan a han sawi tan ta a, Uma thanan naktukah Shillong lamah ka chhuk tha tawh dawn si a, thian zauin inthlahna siam ang u a ti a. Mahchhani nen chuan, Ni e, keini pawh min sawm ve tak tak a nih chuan kan rawn tum hram dawn nia kan ti a. Ka nu hnenah pawh hian kan dil vek a, ani pawhin Ni e, va kal rawh u. Mahse rei lutuk an meng ngai lo a nia, a mawi lo ve, tiin min hrilh a. Chutia kal kan tum, ka insiam chu Mahachhana hian min rawn sawm a. Kan insiam laiin Thuamliana leh Rammawiah an rawn lang a. Mahthanan sang te i va sawm rawh u min ti a, kan rawn sawm dawn che u nih hi, an ti a. Mahse an ruala kal kan chak lo avangin, Lo va kal hmasa rawh u, kan rawn zui dawn che u nia, kan ti a. Mahse thuam liana'n, Keini pawh kan hmanhmawh vak hlei ni em? In telh loah kan va lan chuan Martha'n min lo hau hrep mai dawn asin, tih a ti a. Chutia min nghah tak tlat avang chuan an rual chuan Marthani nen chuan kan kal ve ta a. Thui pawh kan la kal hmain chhuan lam siamin veng chung lamah ka la ngai tlat a, Khi lam atangin i kual mai ang u, an ti a. A kualin kan duh lo, kan tlai ang, tiin kan hnial a. Mahse min pawt lui ta tlat a, ma chhanin chutia min pawh tak tlatah chuan, Haw Sangte, han kal kual zawk mai teh ang, kan hmanhmawh deuh mai dawn nia, a ti a. Kan han kal chu Pu Lian Sangate in thlen hma Tuikhur bulah khian Raman ka pu man a, a ti a. chu la rawt ta tlat mai a, tuar hram hram rawh, Mathena te inah damdawi ei mai dawn nia kan ti a, mahse a thu tlat mai si a, Matheni nen kan ding dun reng a, thu lawk ang u an tih pawn kan tlai ang, kal hram tum mai rawh kan ti a, a duh tak si lovah chuan ka beidawng chu a nih leh kan lo zuk kal hmasa ange. Mathina te inah chuan damdawi awm awm kan lo zuk la ange ka ti a. A pumna kha a ti der ni tlatin ka hre si a, kalsan kan tum tlat a. Chutia kal kan tum chu a phal lo va. Rama, pumna ber pawh chu na lo ang maiin a rawn thaw va, Mathani chu a rawn pawt nghal nawk mai a. Chu veleh thuam lena pawh chuan min man a, min kuah pah a. Min fuh a han tum a, ka duh lo chu ka tal chhuak a, ka hmaiah a beng a, zah lo em em in ka ti nge khati khan min tih rik ngawt a, ka ti a. Chutih lai chuan Rama chuan Mahsani chu na zet mai hian a beng a, a tlu tawp nghal a, engmahse zui tawh loh angin a mu nghal der mai. Kei chu Thuamliana chuan Lalthansanga te ang mai mai rethei chhungkua, sorkar hnathawk pawh awm hlei lo chhungkua pawh i kawm duh a, Ka bula i awm duh lohna chhan tur hi ka hre lo, tih pahin min pawt sawk a. Min pawh nat em avangin ka tlu hnawk mai a. Chutah min rawn bawhbet a tum a, a banah ka seh vak a. Khanglang che chuan, Ka seh e te min tih vel, i duh tak tak a ni maw? tih pahin a chem te pai lai chu a phawrh a. I au vaih chuan ka vit nghal ang che. Min duh emaw, duh lo emaw, ka thuangin i awm tho tho dawn. Tih pahin a kut vei lamin chemte a hum a, a kut ding lamin kekawr kawng hrian phelh a tum a, khingkhata phelh tum a ni bawk a, a phelh lawk thei lo chu en chian tumin a kawng hrian chu a han bih zawk a, chutia a kawng hrian ena a kun lai tak chuan ka theih tawp a nain ka nem thut a, a tlu tur chuan a chemte kenna lampang chu a vai vak a, ka ban bul hi a rawn vai futa a. Ka hlauthawng chu au nachang pawh hre lo chuan ka theih tawp a chakin ka tlan ta nghal vat a. Ka hmanhmawh lutuk chu ka inchhui a, ka tlu leh tawp a. Anin min rawn um zui si. A thim lai laiah tlanin ka bi ru zel a. Pu Lianthangate in sir tui hawk luan kawr kha rawn zawh chhoin in hi ka rawn pawh ta a ni, a han ti a. Lungchhe lutuk. Chah vak vak duh si. Insum chu a hmui a pet fan fan a. A khabe a khur der der a. A biakna mittui rawn luang zawih zawih chu Pi Chhungi chuan a lo hruksak mawlh mawlh a. A sawi zo chiah maw tih ah chuan Mathana thian pa hriata chuan a tawk e. Sawi sawi a ngai tawh lo. Sangti tan pawh sawi sawi a nuam lo vang. a chau em mai, muthilh tir tawh rawh u. Khawnge keiman kan Eau fapa chapo a chu ka va hmachhawn ange tih pah chuan a inher a, a chhuak ta vut mai a. Aris-a pawh chuan kei pawhin ka hmu ve duh lawm tih pahin a zui ve nghal mai a. Mahthana te thian za ho thinrim hmel Pungurana han hmuh chuan thil tha lo zawk a thleng ang tih a hlau hle a. Ni love Aris, Police ho an inrawlh tawh a. Thil chu a nih ni a ni zo tawh a, an kut a i dah tawh ang u, a han ti a. Mahse RSA te chuan an hre zui lo. Mathana chuan, Aa hei, Pungur, ka thiante an chhuak ta mai si a, kan zui ve a nge. Hei zan pawh a rei tawh a, mawhah chawl tawh rawh u. Sangte pawhin mut hahchawl a mamawh em kha maw? Nang tha mai u, tih paih hian a chhuak ve ta nghal a. Mathana chuan a thiante a va pawh ve leh chuan, Hria ta, Thuamliana hian hetiang em hian min lo hmu si dang tih ngaihna reng reng ka hre lo, thiante tiin kan kawm ve a. Hetia nuna hnenah mualpho theih tawpah hmuhsitna tawngkam tinreng nen mi rethei chhungkua, Sorkar hnathawk pawh awm hle lo ti a min han deuh sawh ngat hi chu na ka ti a ni. Ti em ah chuan an thawh chhuah sa. Naya Sen pawh kan ei si lova. A pa pawh a tawng thei avang leh hotu te tlawn a thamna nena che chunga a aia senior zawk kal kan a eo a thu ve mai a ni si a. Tunah pawh ei ruk tam luat avanga suspend tura ti a ni leh nghal a. A chapo deuh ni chuan ka hria a han ti a. Hria tan a chhan hma hma chuan Aresa chuan a pawi lo ma than. Zan inah, zan in nge ah hian Thuamliana chu a chapo na lei kan hlep ve tur a ni. Police ho in an hmuh hma ah kan hmu a ngai. A nunzia hi ka haw reng reng a ti a. An thian zinga pakhat Duhma chuan. A reng reng thu in a sual man chu a hmu tur a ni. Chimte nen ah hmeichhia sual han tum chu a ngam leh mipa sual se a lo ti bawk a. Awle, duh tawk leh phawt mai ang aw. Mang tha mu tui leh vek ule.